xava mi kale mi tisa nongonoko wa hina wa nkanelo wa gingirikwana um eh, a ni la kule ku ri ke ni nge za mi subscribe ka channel ku subscribe ku khumba the red button leyi nga tsariwa ku subscribe then mi khumba mi tlhela mi khumba na laha ku nga na tiloko laha it's a bell like like something then loko hi ta ti-show ta hina n'wina mi ta vhe mi kuma ti-notification hinkwato naswona mi nga ha kaheli nchumu mi nga ha saleli ndzhaku mi nga titimeli mi nga saleli ndzhaku mi nga tsutsumeli Risuna ra haye hayelele xigege wa navelo i risimu ra Mahansi Andleni ri lava ni ri rhandza ngopfu ende ri endle ku ni vhe ni hleketa ku ri why ni nga languti ku ri i mani the king of mchongolo or the king of slow jam who is the king of slow jam according to you. Tinqambi to tala ta Xitsonga se ti endla slow jam ene ni swi vulavurile hi lembe leri nga hela ka nongonoko wun'wana wa Nkanelo wa Ghingirikani laha a ni kha ni analyser ti-album to hambanahambana leti ni teka movha ni ni vulavule hi swona ku nga ri ti-producers ta music wa Xitsonga ti le ku languteni ka mhaka ya muchongolo.

A tinsimu ta muchongolo ti tele ngopfu and tinsimu ta muchongolo hi ti vona njhani i ku tala ku va ku ri kuma ku tinsimu letiya ta ti yimbeleriwa ku hi va a ti yimbelela hi vakokwani khale the reason va ku i muchongolo i ku ri tinghoma letiyani i tinghoma ta ku thawuziwa hi tona i tinghoma leti a ku chongoriwa hi tona minkarhi leyi ya xikhale ende vo tala vakokwana va hina va hlangane emuchongolweni. La ni ta ku muchongolo hi ku ya hi masiku lama ni ta ku i beche a ku ri na beche ya xikhale hi minkarhi leyi a ku ri muchongolo laha u kumaka a ku biwa xigubu ku thawuziwa swinene a ku ri muchongolo njhe vanhu va hlangana vanhu vo tala va tekane kona kwalaya vakokwana wa hina va hlangane kona emuchongolweni kha ku kha ku thawuziwa kha ku biwa njhovo a muchongolweni va ku khoma ndlela ri nga ze ku bele loko hi xikhalabyani a wu dakwangi u yo dya u xurha. Goma ndlela ri nga ze ku pele lo hi xikhalabyani goma ndlela ri nga ze ku pele he wena sivara he wena sivara wa mina hi xikhalabyani goma ndlela ri nga ze ku pele lo i tinghoma leti a ti yimbelela hi vakokwani i tinghoma letiyani ta muchongolo letiyani and minkarhi yo tala masiku lama ta cinciwa tlhe ti tinghenisiwa ka music lowuntshwa wa Xitsonga wa xigaza . loko ni vulavula muchongolo vanhu vo tala va hleketa munhu wo fana na Joe Shirimani, Ben Mayengani, Mister Post va tele Thomas Chauke kokwani Thomas Chauke i khale a kha a endla muchongolo. Ti-beat letiya ta slow letiya ti tele ngopfu tinghoma leti ta kona na Xongi rhanga ni na rona risimu ra muchongolo eka album ya yena na Mansolo Chauke va na rona ka album ya vona ya Dust Bin.

Un'wana n'wana tshimu ta slow ka album ya yena kumbe muchongolo ku ya hi mina ni ta ku i Hennessy ti-beat ta ta ta tinghoma tin'wani ta yena ti na vu R_N_B na muchongolo marabenda so rin'wana leriwa leri ri nga na slow jam.

ku na tin'wani ti nga kona tinqambi ti baku muchongolo ku na Benny Mayengani a ni languti ti-video leti vanhu vo lava rhandzaka Benny Mayengani va nga ku tsakeli ku ba Benny Mayengani nakambe ti-video ta yena ta muchongolo Everything I do, my baby, I'm doing for you. When I go shopping, I go buy things for you.

ti tele mhani ku ku na ni ta ku mani va va tele vanhu va baka muchongolo ku na xonga rhangani ku na mhani Solorama Chauke heyi Thomas Chauke dokodela Xinyori va ba muchongolo hi vona ku nga ku ri vona va i twa ku nga ri hi vona va nga khoma xi xidlodlo xa muchongolo hi vona va nga khoma xidlodlo xa Slow Jam ni byeli. ma ni byela okay ma ni byela laha hansi mi ni byela ku yimana ni kuma xidlodlo xa muchongolo xidlodlo xa slow jam la ka music wa xitsonga wa xikaza lowu hina hi wu rhandza ngopfu wu rhandza swinene music lowuwani so ni lava mi ni byela ku ri n'we hi ku vona ka n'wina mi famba na mani ni nge vuli ku mi ni famba na mani.

Keep on get on like keep typing tell me ni byeleni ku rito ra mina ri famba ra mani okay va ka hina loko ri mi ni mandla le gere gingikanwa ku maxavani khani ku na munhu kwa hina namuntlha wigimeta kwala u nga rivali ku hi le ku ndle ka countdown ya episode 100 laha hi nga ta va hi kha ri hi lonca nongonoko wa nkanyelo ya gingirikani ku lonca ka kona byi ku dlaya homu ni a yi dlaya homu a yi xava tikheyisi mina ni ta va ni ri just visitor ka nongonoko wa nkanyelo ya gingirikani ni ta va ni ri n'wendri ni le ku lavana na munhu loyi a nga ta kota ku endla ku nongonoko lowu famba wu emahlweni wu va kahle wu tsakisa swinene so loko ku ri ke ni ti twa nga ri wena wa swi kota ku i vutisela swivutiso leswi nga right leswi nga updated leswi nga na leswi nga na vutomi leswi akaku miri mi byela hansi ku ri i twa nga ri nga swi kota na hi then hi kota ku vona ku hi swi endlisa ku yini loko swi kota nga tlhela you can go an extra mile u sendela video wa swi twisisa . ni lava guest presenter and a ni lava munhu loyi kuma ku a nga dumanga ni lava munhu loyi a nga a nga na talent ya swin'wana ni ku laveka munhu a nga ta kota ku ku ni hosta la ka nkani la tindzisana ku ri khe ti nga ri wena ni nga swi kota ni byela hansi ku tlhela ni inimelela ka ka email address leyi nga kona la hansi um wa sendela na whatsapp um ni byela la ku ri hi la ku la ku va kona Eh, van'wani va ri va lava ku navetisa nkanelo dyurikani endlani tano nga ku ri mabindzu ya n'wina kumbexana va ku ri swilo swo hambanahambana leswi mi lava ku swi navetisa tona ni ta mi xavisela swona leya mkanelo dyurikani um eh, van'wani va lava ku navetisa ti-profile ta vona hikuva hi ku hi ku ya hi ku va kota ku endla swilo swo hambanahambana swa art um eh, hi ndlela ya ti-interviews kumbe ku themendela swi hambanahambana leswi va swi laku so tanahala leyi ta mi ta mi endlela swa vona nkarhi wo ha ri kona nkarhi wa ha ri kona very xilamu xi dele kahle loko ri mina wa delegere ni kha ni ku ri um ha ku dyakatseka swi nge helo ka yena handle loko mi byela ku ri very loko va ku kwela handle nghena hi fester loko ri mina wa delegere khe ni ri kambe kuma xivana kha ni ku against doors ku tshelekile nyora am testing twa to ra salute mi nga titimeli mi nga titimeli